Mında men Esma. Ve men Aslan.
Musafirlernen lezzetli yemekler pişiremiz ve laf etemiz. Bugün studiyamızda Gülsüm hanum. Buyurıñız. Merabañız, balalar! Hoş keldiñiz!
Na, nasılsıñız? Men pek güzelim, siz nasılsıñız? Biz de yahşımız.
Bir güzel sizde aşhanesi. Señ adıñ ne? Menim adım Aslan. Ya seniñ?
Menim adım Esma.
Men Gülsüm oca. Men bugün sizge bir nezetli tort yapacam. Aşımız içün ne kerek olacaq? Bizge kerek olacaq birinciden tahta, qaşıq, qave qaşığı ve pıçaq. Aslan, sen bizde yımırta temizleceñ. Balalar, siz Kyiv şeerinde yaşaysız? E.
Mektepke barasız, e? E. Şimdi sizde tatil künleri, raatlıq künleri yani. Raatlıq künlerinde siz bir-eki yemekler ögrenersiz, men belesem. Sizde çoq musafirler olamında? İye.
Men beşincim sınıfqa keçtim. Maşalla, maşalla. Ya sen, Esma? Men yedinci sınıfqa keçtim.
Siz Qırımda nasıl yerde yaşadınız? Men Qırımda eñ güzel şeerinde yaşadım. Kezlev şeeri bize deñiz, Noğay çölleri, pek güzel şeer. Men. Endi eki yıldan beri mında yaşayım, amma yüregim anda. Qırımnıñ nasıl yer-yerini sevesiz?
Balalar, Qırımnıñ er tarafı güzel, em çöl tarafları, em deñiz tarafları, em dağlar. Men Qımnı pek güzel, pek sevem. Pek sağındım. Amma mında oğlum yaşay, torunım yaşay. Men de olarğa musafirlikke keldim. Endi siz de musafir. Ana, oy, güzel, sen, Esma, sen pek güzel avokadanı temizlediñ. Bir çatal mağa ber.
Tamırlarıñız qaydan?
Men özüm doğdım Gülüstan şeerinde, Özbekistanda. Amma anam Balaklavalı, babam Sudaqlı, Ayserez köyünden. Olar ekisi de ocalıq yaptı. Men de otuz yıl sanada çalıştım, endi de men Ocalıq yapam. Balalıqta nasıl oyunlar oynadıñız?
Oy, balalar, bilesiz, men asılında balalıqta beş yaşımdan muzıkanen oğraşa edim. Bilesiz, azbarlarda çapqalamağa vaqtım yoq edi. Çünki men daa teatralnıy krujokqa bardım. Muzıka, fortepiano, vokal. Men er vaqıt mektepte de güzel oquy edim. Onıñ içün oynamağa çoq vaqıt olmay edi. Amma kuklalarım bar edi, men olarğa güzel-güzel anterler tikey edim.
Menim de qoqlalarım çoq. Maşalla!
Endi, ebet, oynamaysındır, ya oynaysıñ? Yoq, men endi oynamayım.
A menim torunım bar, Nihal torunım. O, endi qoqlalarınen oynay. O, qaç yaşında? Nihal torunım yaqında eki yaşını tolduracaq. O mını Kiyev şeerinde doğdı. Esma, sen soğan temizlemeye bilesiñ? E, bilem.
Temizle, lütfen. Yahşı. Oy, maşallah, Aslan, güzel temizlediñ, bunı endi at. Ma, men saşne daa başqa bir hızmet vererim. Hıyar bilesiñ temizlemege? E, bilem. Aslan, mına saña hıyar, yuvulğan, endi onı temizle.
Torunıñıznen çoq vaqıt keçiresiz?
Er kün bir beş-altı saat Nihal torunım mennen ola. Kezmege baramız, azbarda yüremiz, bir-eki qırımtatar lafları endi ögrenemiz. Amma daa ne urusça, ne ukraince bilmeymen, torunım tatar lafların bir-eki bile. Endi balıqnı ezeyik. Bu ton balığı, tunets yani. Esma, sen soğanı temizledin, yudın endi, azır. Men onı keseyim, sen al sarımsaqnı, temizle. Soñ onda men keserim.
Meraqlı bir yemek olacaq ğaliba. E, yemek em meraqlı, em yengil. Balalarğa yapmağa yengil olacaq. Bilesiz, men ne vaqıt başladım özüm yemekler pişirmege, yapmağa. Anam, babam Tap Uzbekistanda yaşağanda Qırımğa kettiler. Meni de er vaqıt ala ediler, amma bir sene meni almadılar, bilmeyim ne içün. Men bir özüm qaldım. O vaqıt bizde Entsiklopediya domaşnıvo hozâystvo degen bir Kitap bar edi. Onı açıp, özüm çoq şey ögrendim. Ana bu yemekni de andan aldım. Ebet, o qırımtatar yemegi degil, amma pek nezetli, em qolaylı yapması. Er vaqıt evde bar, yımırta, soğan, hıyar. Öylemi?
Qırımda qayda çalıştıñız?
Aslan, men otuz yıl Qırım filarmoniyasında çalıştım. Asli men opera yırcısı. Amma ondan da ğayrı on yıl qırımtatar oyun ve yır ansamblinde çalıştım. Çoq şeerlerni körgendirsiñiz. Ebet, bir-eki gastroller bar edi, ebet. Başqa memleketlerge de bardım. Almaniyağa bardım, Macaristanğa, Latviya, Litvaniya şeerlerge, memleketlerge bardım. Yaqında Qazaqstanğa bardım. Türkiyede çoq oldım.
Eñ güzel ne yer? Eñ güzel, men sizge ayttım, daa hatırlayım, eñ güzel bizim Qırım. Qırımdan güzel şey yoq. Aslında men Kezlev şeerinde, Kezlev şeerini pek sevem. Balalıqta bir şeyden qorqa edıñızmı? Ebet, qorqa edim. Köpekten de qorqa edim. Mışıqtan da, sıçandan da qorqa edim. Bugün gece de hâli daa köpeklerden qorqam. Çünki Kyiv şeerinde pek çoq köpekler azbarlarda, lift içine de yüreler. Sizde mışığıñız bar da, nasıl siz olardan qorqasıñız? Yoq, men özüm mışığımdan qorqmayım. Menim mıjğım pek meraqlı, pek, pek güzel ayvan. O, bilesiz, bizim, meni aqayım bir-eki yüregi hastalıqnen oğraştı, o vaqıt pek yardım ete edi, yata üstüne. Soñ men aqayıma aytam, ne kerek saña ilâc içmeye, mına şimdi seni bizim mıjğımız saña doktor oldı.
Siz ne aşamağa sevesiz? Men qırımtatar yemeklerin pek sevem. Çiberek, ebette, tatar aş, sulu aş, yantıq, sarma, yüzüm yaprağınen, soñ, biberden dolma, Siz bilesiz ölejne yemeklerin? İya.
Bilesiz, evde de ananız pişiredir güzel qırımtatar yemeklerin, e? İya. Maşşala, maşşala. Qorantanızda kim aş pişire? Ebet, men pişirem. Ayda, yılda bir kere aqayım da pişire. Men belesem sizge de kelgen musafirlikke mında. Dımlama pişirgen eken. Güzel oldımı? İyi, bilesiz, pek lezetli oldu. O, maşallah! E, güzel bizim qırımtatar yigitleri em bile pişirmege, em lezetli pişireler, maşallah. Biz atta yırladıq beraber. Ya, nasıl yırı olğan eken? Maña bir şey aytmadı. Biz sıra-sıra cezveler yırladıq. Maşalla, maşalla, o türkini güzel bizde Sabriye Recepova, bilesiz o Ölejne yırcını, o güzel yırlay edi o türkini, maşalla, siz da ögrengensiz. Aslan, maşalla, hıyar da temizlegensiñ, bir tez çalışasıñ, anaña yardım etedirsiñ sen evde, e? Endi biz sarımsaqnı ezmege kerekmiz.
Nasıl superkuç saibi olmağa ister ediñiz? Bilesiz, balalar, men ne isteyim? Bütün qırımtatarlar Qırımda cıyılsın dep. Amma birsi Amerikada yaşay, birsi Uzbekistanda, Birsi Kanada, Ukraina, Rossiya. Men bilesem, teleportatsiya olsam, bütün qırımtatarlarnı baqırıp, keliñiz mında desem, olar episi anda bir daqanıñ içine keleler. Añladıñız? Ana, öyle bir küç-quvetim olsa, pek güzel olacaq. Gülsüm hanım, men da ne yapayım? Endi mına bu sarımsaqnı mayonez içine qoyıp qaştırmağa kerek ve yeşillikni da, balaban çanağın al, içine yeşillik, sarımsaq, mayonez, üç. Epsi yeşillikni qoyayım? Qoy episini, e. Aslan, daa bir tahta ketirseñ. Yahşı. Maşallah, sağ ol. Nazgüzel yardımcılarım bugün bar. Şimdi men yumurtanıñ beyazın doğracam. O da bu bizim tortumızğa güzel bir yemek olacaq. Bu yeşillik çoq olmazmı? Haydi, bir eki çetke qoy, kerek olsa daa qaştırarıq. Aslan, ma, sen de bu beyazlıqlarıñ. Doğra.
Yaşı. Men şimdi hıyarlarnı keserim. Al pıçaqnı. Eki danesini tiyme, bu tursın. Masa, men şimdi yazlıqlarnı yapayım. Sen özüne bir çanaq al. Al bir çanaq. Tahtadan çanaqqa qoyarsın. Men hıyarlarnı keseyim, soñ tort üstüne güzel yaraştırırıq olarnı.
Balalıqta kim olmağa isterdiñiz?
Bilesiz, men tab bala bağçasına barğanda, bizde bir klavişe degen pianino bar edi. Men eki yaşında olğanda otura edim i lâ-lâ-lâ oynay edim. Onıñ içün men belesem, nasıl men Balalıqtan istedim yırcı olmağa, ana, ölen de oldım. Amma başta men fortepianoğa bardım. Toqta, yavaşnen. Fortepianoğa başta muzıka oquv yurtuna bardım. Oğluñız ne iş yapa?
Oğlum da balalıqtan muzıka mektebine bardı, kemane çaldı. Soñ ondan soñ biznesnen oğraştı. Ana, endi muzıka yüreginde, amma hızmet ete başqa yerde. Esma, er ende barmı sizde? İe, bar.
Beriñiz maña endi mına yımırtanıñ sarı yerlerini kerek erenlemege tekrar. Tahta kerekmi?
Tahta endi kerekmi? Sen de aslan tahtanı al. Maña bir çanaq ber, tahtanı al. Oldu.
Keliñiz, blitsni keçireyik. Keçireyik.
Aytıñız, sorañız. McDonald's, KFC.
McDonald's.
Qış, yaz. Oy, men qış sevem.
Ev, kvartira. Kvartira.
Bütün ömür boyu kvartirada yaşadım, kvartiranı begenem. Anter ştan.
Ya ekisini de güzel körsem, nasıl aytayım? Em anter, em ştan. Hara beyaz. Beyaz.
Gemi oçaq. Gemi.
Men Yevpatoriyada kurort şeerinde yaşayım, ebet, gemilerni güzel körem.
İşlemek, ratlamaq.
İşlemek.
Köpek, mışıq. Mışıq.
Kitap, televizor. Elbette, kitap. Çeburek, yantıq. Yantıq.
Et, şorba. Qamır.
Mümkün. Ne et sevem, ne şorba, amma qamırdan. Penirnen yasağan yantıqlar pek sevem.
Qave, çay? Qave.
Qaveni men pek sevem. Künde bir qaç kere içem. Em sütnen, em qara qave sevem, em bizim güzel-güzel qırımtatar qurabiyelerinen sevem. Qave. Bliz bitti. Sağolunız. Maşallah.
Endi balalar maña bir tabaq kerek. Bar sizde? Bar. Beriñiz maña bir tabaq.
Endi siz maña yardım eteceksiz Güzel bu tortnı yerleştirmege. Baqıñız, bu kreker. Başta güzel-güzel biz onı

Endi baqıñız, bizge kerek, mana, sen ayttı da, çoq olacaq, çoq olmacaq. Bar, qave qaşıq, bar, qave qaşıq. A, mına, mende bar, toqta. Ana. Kreker üstüne men bir sıra mayonez qoyam, mayonezniñ içine Esma bizge Sarımsaq da toldurdı. Qaştırdı. Daa ne içi ne bar edi, unuttım men endi. Yeşillik. Yeşillik, mayonez, sarımsaq. Aha, añladım. Ana, balalar, bir sıra kreker, artından biz bir sıra mayonez. Qoydıq da, endi daa bir sıra kreker. Esma, isteysiñ, sen de bir-eki qoy, ögrenersiñ. Al andan. Qoyğanda bas tekaran. Aslan, sen de isteysiñ? Ee. Ba, mına saada. Bas tekaran, yapışsın. Aha.

Qız, Olmadı mende. Onı içün maña bir kimse aşhanede yardım etmegen. Birinci sefer maña yardım eteler. Ana, men ümüt etem, torunım össe, o maña aşhanede yardım etecek. Olejnem, sen anaña yardım etesiñ? Ebet.
Maşallah, maşallah.
Bu balıq faydalımı? Ebet, balalar. Er türlü balıqlar faydalı. Balığnı er kün bir yüz gramm, elli gramm aşasañ, Küçlü olarsıñ, hastalıqlar yapışmaz, çünki mında pek çoq vitamin degen şey bar, vitamin C. Bu tortnı evde çoq yapasızmı? Yoq, men çoq yapmayım, anama ayttılar, mında balalar olacaqlar, olarğa bir yengil yemekler kerek, onıñ içün men, aqlıma tüşti. Boldı, boldı. Boldı, hıyarlar da oldı, endi boldı. Endi avokado. Avokado pek nezetli ve pek kerekli. Qaşıq ya çatal?
Qaşıq maña kerek, ehe.
Tam mına, mına boda bola. Mına alay. Sen maña tutıp yardım et. Tekaran yapışsın. Ara-sıralarğa. Bu tortnı tekaran bir eki üç saat beklemege kerek. Ondan soñ lezetli ola. Çünki mında pek kerekli yemişler, kerekli hıyar da. Em güzel, em yengil aş sayıla.
Gülsüm hanım, arzunız barmı? Ebet, menim arzum, Qırımda yaşamağa. Ve sizler de Qırımda yaşasañız pek güzel olar. Ana, endi bu sırandı bitirdik. Endi bizde daa bir kreker. Esma, yardım et maña, ber. Aslan, sen de maña yardım et. Vay, aşaysıñ, maşallah, aş olsun, aş. Ana, bir sıra kreker da oldı. Endi bizde mayonez da bir sıra. Ondan soñ soğançıq.
Bu soñki sıra, men endi aç oldım. Yoq, daa bir qaç sıra bar. Sabır et, tekaran. Bilesiñ, qırımtatarlarda aytalar, Sabırnıñ tübi altındır. Onıñ içün tekaran, tekaran daa beklemiz. Ana, kördiñ, Aslan aşap otura, sen de aşağı kire kiristeysen. Endi soğan, bilesiz, men ne içün tuz qoymadım mında, çünki bizde krekerler deñiz tuzundan, tuznen yapılğan, añladınız? Tuz çoq mınanıñ içine. Maşallah, Aslan! Oldı. Tekrarın bastırasız, bastırasız.
Pek dülber ola. E, şimdi daa dülber olacaq. Daa bir.
Sevmegen aşıñız barmı? Sevmegen aşlar yoqtır, balalar. Bilesiz, men bitam açlıq körgen, o ayta edi er vaqıt, er bir aş mibarek. Onı içün, bilesiz, bizde stol qona başına oturğanda bir eki ucudan ne ötmegin parçaları tüşse, o alıp aşaydı, biz küleydik. Bitam ayttı, biz çoq Qırımda açlıq körgenmiz, onı içün er bir yemek bizge mübarek olsun da, Alla-Baba bizge yardım etsin, er vaqıt Qırımda olsun, başqa yerlerde olsun, aş olsun. Onıñ içün meni sevmegen aşım da yoq. Bizim, bizge ölen terbiye berdiler balalıqtan. Bu soñki sıramız olacaq. Endi biz yımırtanı sarı.
Hıyar qaldı, ne yapacamız? Hıyarlarnı baqmız, üstünden dülber olsun dep, qoy Aslan. Aslan, endi sen özün bilen tort yapma bilirsin? E, bilem. Bilirsin?
Maşallah!

Ana, balalar, bizim tortımız azır. Keliñiz, dadına baqayıq. Ebet, baqayıq.
Tepsiler ber maña, Esma. Endi yavaş-yavaş onı kesmege kerek. Bunday adına ber, tekim bunen güzel olur. Bunı Aslanğa ber. Men bitam er vaqıt ayta edi, başta aqaylarğa kerek bermege. Qırımtatarlar aqaylarını pek ürmet ete ediler. Onı içün başta birinci yemeklerin, birinci keseklerin olarğa bereler. Al, Esma, damını baq.

Bütün qırımtatarlarğa birinciden muabbetlik isteyim. Daa bir tilegim bar, bütün qırımtatarlar Qırımğa qaytsın. İnşalâ, biz de mında Kyivde yaşaymız, mında pek güzel, amma epsimiz Qırımğa qaytmağa mecburmız. Añladıñız? Ee. Körüşkence Qırımda.
Körüşkence.
Çoq sağ oluñız. Körüşkence.
İleride körüşeyik Qırımda, Vetanımızda. Açıldım programamız soñuna keldi. Studiyamızda Gülsüm hanım oldı.